Un neventi memes tra bar vro al lec'hienn hag ar skipailh a zo war-dro da Splann Pig.org ha n'eo ket Splann Pig.bzh wel ma lâret bandenn. Splann setu ur media de gas de vroudañ enklaskoù kazetenniñ bar vro diskoachañ pezh c'hall bezañ koachet a-wezhioù don war. Gwenvael Delanoe zo ganem ar beure-mañ evit komz de se. Gwenvel, te zo labourat ganem vel-just er mare-mañ gant brudañ ha skignañ, met te ra parti ivez deus skipailh Splann Pik Org, aze Splann. Ur goulenn kentañ, marteze deus talek peta benefin e oa bet, oa bet loc'het Splann Daoust-hag-eñ zo un dra, euh, marteze, euh, n'eus lakaet ac'hanoc'h de soñjal a e poent d'ur-se bremañ, euh, pa ne oa ket se raok penn-a-fin Just vi resisad an treo yeo me mi yeah, mi labour vel kazetenner ba ba Radio Breizh nevez en em gavet me bon an on veout rein un tamm ti dija bedut bedut labour setu bedut ba ba brouio pell a he ba koste bro joenet Setu evit ar gilaouerien a zo selaou aze. Met eh, hag ya splann zo bet lañset ganeomp-ni mignoned hag tud a youl-vat me labour vel kazetenner a youl-vat euh, vi, vi, sevel splann Setu de goulen oa ba, ba, tam blam de bete oa oa be oa be dud choisi pi an divisé et à fin hervezon hag un tam hervez a rial force penaos zo im Ha pe vije ba Breizh, pe vije ba lec'h all, zo im kad euh, kalz muioc'h a, a enklaskoù kazetenniñ euh, get pezh zo dija. Euh, da lâret eo, ba Breizh vel ba lec'h all, zo be an titouroù a chom tamm koachet memes tra, war sujedoù pouezus, pe ma n'int ket koachet int dianvet gant dudie. ha setu hon labour diomp-ni kazetennean a zo just war klask lak never vel dreist-holl an titoù zo pouezus ha n'eo ket d'ober trouz evit ober trouz evit a blijadur d'ober trouz met kentoc'h reiñ ostilhoù d'an dud dezhe de gompren pezh zo tremen bar vro tro-dro dezhe ha setu Hag euh, setu dre vras e, e oa vi im gant doare hollek euh, kad euh, enklask komañse, met ie ba Breizh zure e, e vank titouro war sujedoù pouezus ha pouezus mat quoi. Oa, peseurt de sujet doù lakaomp Ba lakaomp un zo zo un deus ar re pouezus zo ba vro euh, an agro-industriezh pe labour douar Zir a perzh deus an ekonomiezh a kalzik a dud a labour diwar an danvez erfin. Ha pezh zo, penaos ar mar-mañ, vez memes tra bern goulennoù bar gevredigezh, tu a bet ar mod m'emañ o treiñ, Ha mont ma vez produet an traoù, ha tout traoù-se liammet gant cheñchamant an hin, pe petamant an amprevaned da ziont da get, pe bout zo bern cheñchamant chomo-se. Ha setu an hin zo n'em c'houlenn memes tra penaos cheñch tout un doare gounid, tout un doare produiñ, un doare koñsumiñ, un doare a mod da vevañ kwa. Pezh zo, pezh zo e krog da vout starter starter memestra an darempredoù etre an dud pa vez lakaet ar gaoz àr seurt sujedoù. Ha gwell a vez splann ba Breizh eo muioc'h-muiañ dispartiet an dud un tamm rannet war seurt sujedoù hag pezh euh, pezh euh, pezh a vank e wecho memes tra penaos titouroù resis euh, war traoù zo a za deus an tu fall ivez. Oui, oui, teuler sklerijenn war war pezh pezh pezh a dremen. vi, vi kompren mat benafin are Ar pal eo kas enklaskoù, da lâret traoù war, war hir-dermen meus aon, hag euh, penaos, euh, penaos euh, hor vont d'hor-se, benefin, ma, ma meus komprenet mat ivez, hor klask marteze rastelliñ ur gwenneg bennaket, vit dont a-benn de, justoire de, de reprendre tout a de gas enklaskoù vese nor mod a vicher ne, Ouzhpenn labour a youl-vat vefe benn fin. Ah bah ya ya just ni euh, ni ni euh, fin a rezo tougen a rakles a labour a youl-vat me vel just euh, ar gazetenien zo labouret hag a zo vont de labour a di e ganom a vo gopret gopret madwar memestra se ar pal a zo rei labour d'un dudier Hag penaos vo graet? Just war hemañ mo zevel o lañser ur prantad zevel arc'hant aze hag ar pal eo dastum bet tregont mil euroioù memes tra ma'z ar pelloc'h vimp laouen ivez setu ba fell d'on dud reiñ milion dim e vo vo brav seul vi arc'hant vo dastumet ganeomp forzh penaos seul vi ar enklaskoù a vo kaset da benn Hag penaos vo, vo, vo paeet an dud, gopret an dud, ha dija e daou dimp paeañ un bennaket zo o labourat, war un sujet resis bennaket, gant un ni vez ket gwerzhet bruderezh. Gant un ni vez ket, vez ket gwerzhet kennebeut a sujedoù. Petamant e vez ket vez ket tapet na yalc'hajoù boutin publik na skojoù bep seurt. Setu daou ar youl hon eus chom memestra gant doare digabestr, dizalc'h kwa. Emren diouzh pe pe ar c'halloujoù ekonomikel petamant ar re politikel setu. Hag peseurt doare ober neuze? O c'houl d'an dud, d'an dud, kaout e doenn, kaout e doueezed pe re all, pas embregerezhioù, kevredigezhioù ivez, ha distag deus strollajoù politikel pe embregerezhioù evel-just, da reiñ dimp gwenneien ma fell dezhe gwelout penaos temoù pouezus lakaet e vo diskoachet gant kazetennerien don a labour war, war an danvez, war memes danvez pad mizvezioù da heul quoi. Setu. Ha, neuze euh, Gwenvel euh, Delanoe euh, aze sur war vo klasket ganac'h ober en klaskou bon war, war hir dermen sur war Teuy ket un mez an tok bep bep zun, met arre n'eo ket bet embannet an hini an enklask kentañ. Marc'had vo graet ben, ben nebeut, marteze tout ce droit de l'art, mais on obligé don de houl ganit, ne vez ket gouve trois spesort, spesort enklask vo an hini kentañ ben e fin. Bah, gwenomp-ni, gwenomp-ni ve gwaret memes tra. Euh, gegeu, gegeu. Met, euh, non, larike, larike de hira, tu vois, ben an danveze, mais pez zo sur e vo, vo kaoz deus trev ar c'hoarvez ba Breiz. Ah, ben pegeit e vo, e vo kinniget d'an dud, tu soir, an enklas kentan? Da, si zun vejo otan. ma kerzh mat entre-eux, met, euh, met sañset da sizhunvezh o tont. Hag pezh a zo pouezus da lâret memes tra, hein, euh, vo embannet pep tra war honnleerien internet, splanpik org.
Org.
setu. Bozon malart bezedaj. Euh, setu splanpik.org. Vit, euh, pep tra vo embannet war, war hon internet. Digousk digousk evit ma vije d'an holl mont vel mont da lenn ar pennadoù hag e brezhoneg kement hag e galleg un dibab oa ivez hag evit ma vije tizhet ar mil dud posubl vo roet ivez ar pennadoù-se pe vije pennadoù kaoz pe pennadoù skrid pennadoù pe traoù filmet ivez da vediaioù all bras war pep hini evit ma vije tizhet bezañ tud kwa lakaomp ma ma fell ma fell da FR3 pe pe an Telegram pe teman Mediapart pe France Inter embann hon labour diomp-ni e vo roet vinman dezhe dezhe da gallout embann ul labour don kazetenniñ ha d'an dud de hout quoi Ha pa les skignañ muiañ posupl a pezh a pezh a vo graet benefin. Setu a pezh a zo mat vid vid ar mediourioù rak e vo labouret ganeomp arc'hantet a gopret un dud ganeomp-ni hag eh, gate setu embannet embannet disoc'h al labour. Mais setu a, a re un doare de de de gelaouiñ an dud rak hervezomp memestra euh, n'eo ket n'eo ket penaos a, a c'heleier ur produit de, de, de verzañ vel, vel ma, ma, ma c'haller mont da brenañ n'eus forzh petra ba'r gourmarc'had. soñj din e, e, e, un dra boutin a zo im hag a rankomp-ni rannañ de, de, de, d'ur milieu dud posubl. Quoi.